Laura Wan, Rhyngrwyd y Pethau, dyna di'r teitl sydd gynna i siarad efo chi am ryw 20 munud, 5 munud ar hugain. A fy no- amcan i efo'r sesiwn yma ydy gwneu chi fod yn gyffrous pryd dach chi'n gweld rhywbeth fel hyn. Ocê? Pryd roes i hwn ar y sgrin, nes i sbio ar gwynebau pawb, does 'na neb wedi gwneud unrhyw emosiwn. Ond erbyn y diwedd, pryd fyddwch chi'n gweld un o'r rhain, a ma' 'na un actually yn cael ei gylchredeg, lle ma', lle ma'r yr gateway yma rŵan? Dyma ni. Felly, tro nesaf fyddwch chi'n gweld hwn, fyddwch chi yn... fydd y gwaed yn llifo, fyddwch chi'n gyffroes, a dwi'n gobeithio tanio eich dychymyg chi i weld be lasa hwn wneud i'ch busnesau chi yn gefn gwlad. I gychwyn, dwi eisiau rhoi bach o gyd-destun, pam fod i yma, pam fod i yma i drafod rhyngrwyd y pethau, be lasa ddigwydd yn y blynyddoedd nesaf, a rhoi bach o enghreifftiau sut gallai hwn fod o help i gostwng costau, gwneud safon y bwyd yn ei gynhyrchu'n well, a gwneud bywyd yn haws. Bach o gyd-destun, yn yr awr nesa, mi fydd 'na 9,360 yn ychwanegol o rwbath ar y blaned 'ma, o be' 'dach chi'n feddwl? Yn yr awr nesa. Ia, pobol, fydd 'na 9,360 yn fwy o fobol yn yr awr nesa. Fydd 'na 594 hectar yn llai o rwbath ar newyddion sobor yn fan'na, 'di fydd 'na lai o fforestrydd yn yr awr nesa. Mae 'na 801 hectar yn llai o rywbeth arall, a hwnnw yn newyddion drwg iawn i'r ffermwyr achos mae 'na 801 hectar yn llai o dir yn yr awr nesa oherwydd yy erydiad pridd. Hwn yn ddigon i sobri rywun, fydd 'na 1,287 o bobl wedi marw o newyn yn yr awr nesa. Ar yr un pryd, fydd 'na 2,880 o bobl wedi cael eu dosbarthu i'r categori fod yn ordew ar yr un pryd, ac yn yr awr nesaf fydd yna 8,805 o rywbeth wedi cael ei gynhyrchu. Beth, os rhywun gallu gesio be? Da ni gyd i ddefnyddio fo mwy na thebyg i ddod yma heddiw, a fydd yna 8,805 o geir wedi cael eu cynhyrchu yn yr awr nesaf. Felly os ydy ni'n rioed, os ydy ni yn meddwl fod pethau'n gyffyrddus, fod pethau ddim yn newid, mae pethau yn newid. A ma' 'na berig wrach yng Nghymru fo' ni mewn rhyw lle ynysig braf, fo' ni'm yn sylweddoli be' sy'n digwydd ar y blaned, ma' 'na lot o betha'n newid. Felly ma' 'na newidiadau gwleidyddol, yn does? Fel 'dan ni gyd yn gwybod. Ma' 'na newidiadau cymdeithasol, newidiadau amgl- amgylcheddol, ma' 'na newidiadau technegol. A dyma 'di bwrdwn y sesiwn yma 'di ffocysu ar yr ochr technegol, yn enwedig yr ochr digidol. Ma'r graff yma'n dangos faint o bobl sy'n byw ar y blaned, Erbyn blwyddyn nesa fy na saith biliwn a hanner, ond sylwch faint o'r blaned fydd ar y we. Erbyn blwyddyn nesa fydd dwy ran o dair ar y we. Be mae hynny'n olygu? Mae hynna'n sesiwn arall ynddo ei hun. Be dwi'n awgrymu ydy fydda ni ddim fydda ni ddim anwybyddu fo a mae o'n mynd i gynnig cyfleon ar gyfer y dyfodol. Felly, ffocysu ar yr ochr digidol, be sy gynnon ni fan hyn ydy yym data digidol ar ei ffurf symlau, dim un, dim un. Be di hwn ydy data. Di o'n golygu rhywbeth i chi? Golygu dim byd i mi. Data. Yn fanna mae gynnon ni wybodaeth. Mae hwnna'n rhoi gwybodaeth am sut mae'r fuches odro'n perfformio. Hwnnw'n ddefnyddiol. Data. Di hwnna'n rhywbeth o ddefnydd i chi? Na, diflas, da i'm byd. Gwybodaeth. Mae'r hen Derek yn fan'na yn deud wrthon ni be 'di'r tywydd. Gwybodaeth defnyddiol, da ni'n gallu gwneud penderfyniadau efo gwybodaeth. Data. Pixels. Di golygu rhywbeth? Dim byd. Gwybodaeth. Mae hwnna'n dangos be 'di ansawdd y selwair. Felly, trwy'r sleits yna, dwi jyst yn pwysleisio'r gwaniaeth rhwng data a gwybodaeth, Ac wrth gwrs be dan ni isio nesa ydi doethineb. Felly dwi'm yn siŵr os oes 'na rywun yn y llun yma yn fan hyn rŵan, wrach dyma'r un o chydig gyfleon lle fydd 'na rywun yn yn yn labelu'r criw, wel na, deud gwir, ma' rhein yn griw doeth, ond be dan ni be ma' be ma' doethineb yn ei wneud ydi defnyddio gwybodaeth a defnyddio sgiliau a profiad a synnwyr cyffredin i wneud defnydd o'r gwybodaeth yna. A dyna lle mae rhyngrwyd y pethau yn gallu chwyldroi pethau, ydy mae'n mynd i roi data a gwybodaeth da ni rioed wedi gael o'r blaen, gwybodaeth oedd y cyn deidiau ni ond yn breuddwydio i gael blynyddoedd yn ôl neu degawdau yn ôl. Dwi'm yn siŵr ta busty'ch ta gwartheg odro ydy'r rhain, 'sa rhywun gallu deud wrtha fi, unai mae'n wartheg odro sâl neu busty'ch sâl? Gymera efo gwartheg odro ydyn nhw, efo lot o friesian ynddyn nhw. Os ydych chi yn ffermio gwartheg, be, pa fath o wybodaeth ydych chi isio i, i, i gallu managio'r gwartheg yna? Pa fath o wybodaeth ydych chi'n licio i gael? Sa rhywun eisiau gweiddi allan, dwi'n gwybod fod gyda dipyn o hyder i wneud hynny efo gymaint o sôn. Be sa chi'n licio gwybod? Tyfiant, ie. A mae bosib, dyna lle, enghraifft da lle mae rhyngrwyd y pethau gallu rhoi gwybodaeth am y tyfiant bob awr, bob hanner awr. Ar hyn o bryd mae'n gwybodaeth ni'n gyfyngedig o ran edrych yn ôl dipyn amser. Mae'n bosib rhoi sensors ar y gwartheg, bod symudol, sy'n rhoi data a, a, ar gyfnodau um, rheolaidd. Ceia, os â chi sy'n bia'r ceia pink, mae gennych chi afon y rhedeg y fan hyn, Pa fath o wybodaeth 'sa chi'n licio ei gael i wybod pryd ac lle i roi slyri? Pa fath o wybodaeth sa'n handi? Glaw, ie. Yeah. Os y glaw ar y ffordd, lle dyna chi enghraifft o predictive analysis, in, uh, a dadansoddi beth sydd o'n blaenau ni. Ond fysa ni yn gallu wrach licio gwybod beth ydy lefel moisture, lleithder yn y cae, beth ydy tymeredd yr aer, um, lle mae'r bwrdd dŵr, y water table, A dyna eto enghraifft o lle bysa rhyngrwyd y pethau drwy rhoi sensors yn y cua yn gallu rhoid y gwybodaeth. Dyna di'r theori. Da ni'n bach i ffwrdd allu neud hynny eto, ond da ni yn gweithio arno fo. A dewch draw i'r stondin sy gynna ni yn fanna sydd yn trin a trafod gwaith sydd ar y gweill, achos data di'r olew newydd. Mae ffermio efalla y ddiwydiant sydd ddim wedi gneud llawer efo data. A dyma chi enghraifft. Oes 'na rywun efo un o hein? o rhywun o gwsmeriaid Tesco yn y, yn y gynulleidfa. A dyma sydd wedi chwildroi cwmni Tesco achos pryd ddoth yr loyalty card allan oedd o'n cynhyrchu data. Siaradwch efo swyddogion y cwmni yma, mi oedden nhw'n gwmni gwerthu bwyd y gychwyn, wedyn oedd nhw'n gwmni yn, yn uh, datblygu adeiladau yn real estate management, a siaradwch chi efo'r bwrdd rwan, maen nhw rwan yn cysidro hynna fel cwmni sydd yn trin data. Dyna ffordd mae'n gwneud ei harian. ac efallad hwyrach yn eu cyffelybu hwnnw for beth sydd ar y gweill yn y diwydiant amaeth. Mae bob diwydiant hwyrach efo ei nodweddion ei hun, dydy ffermio ddim wedi gweld llawer o disruption eto. Dyma ych trowyn sy'n dangos pa sectorau sydd yn fwya sensitif i newidiadau, yn y canol mae technoleg. Dyw ffermio ddim ar y sîn eto, ond mi fydd fydd o. Mi welwch chi yr enghreifftiau yma o gwmnïau sydd wedi tarfu ar sectorau cyfan. Os rhywun wedi defnyddio Airbnb o gwbl? Oce, okay, bach mwy ymateb efo hyn. A mae hwnna wedi newid y diwydiant twristiaeth. Efalla fod ni wedi gweld y, y cwmni sy'n mynd i'n newid y diwydiant amaeth a'r cwmni yma ydy Indigo. Os rhywun wedi darllen am ran y cwmni? Mae'n ambell un wedi nodio. Os da chi ddim, mae'n werth edrych i fewn beth mae Indigo'n wneud. Mae'n edrych yn debyg fydden nhw'n gwedd newid y ffordd fydd amaeth yn gweithredu. Cwmni o Gogledd America Be fyswn i wrth fy modd yn gweld ydy cwmni Indycall cael ei sefydlu yng Nghymru, a does na'm rheswm pam. Am y cwmni Indygo yn defnyddio rhyngrwyd y pethau. Dyna ydy un o seilwaith y cwmni, y gallu i roi sensors allan i ffermwyr cael data gwell er mwyn cynhyrchu yn fwy effeithlon. Mae'n siŵr o'ch chi wedi dod ar draws rhyngrwyd y pethau o blaen, yr enghraifft mwya' amlwg ydy lle mae rhywun yn gallu rheoli gwres y tai drwy'r ffôn symudol ac yn y blaen. Be sydd bod yn anodd i wneud o'r ffermydd ydy trio cael system lle sydd bosib cael sensors allan ar y caeau i gyfathrebu efo'n ffonau symudol a'n tablet. Achos does 'na ddim routers fedra ni roid yn bob cornel cae, a does 'na'm sensors fedra ni roid allan yn bob cornel cae oni bai fod angen newid y batri bob diwrnod. Felly mae 'di bod yn no go area. Ond mae pethau ar fin newid. Dyma chi sut fydd y diwydiant yn datblygu dros y blynyddoedd nesaf. O 2018 i 2023 mi fydd o'n mwy na dyblu. A sylwch lle mae'r pres yn mynd i fod yn yn yr sector rhyngrwyd y pethau, yn y gwasanaethau a'r meddalwedd. Felly os oes rhywun edrych i fewn i'r sector yma, dyna lle fysa rhywun yn wrach yn edrych ar drio darparu gwasanaeth i ddadansoddi'r data a creu data defnyddiol i ffermwyr. Felly LoRaWAN yn rhan o'r sesiwn yma, a rheswm mae LoRaWAN cael lot o sylw ydy oherwydd Hwn ydy'r tonfedd, hwn sydd yn galluogi ni rŵan mwyaf sydyn i osod sensors yn y ceuau i roi gwybodaeth i ni. Rhai o nodweddion LoRaWAN ydy fod o yn bosib cyfathrebu dros belltar hir ac hefyd mae'n bosib cael sensors allan yn ceuau sydd yn gallu rhedeg oddi ar y batris am gyfnod o dwy, tair, pedair, pum mlynedd. Mae rŵan yn realistig i ni trio setio systemau ar y ffermydd i gasglu data. I gymaru â systemau opsiynau eraill, mae 5G, 4G, mae'r rhain i gyd efo bat- efo anghenion batris dwys, mae nhw eisiau lot o ynni i weithio. Efo LoRaWAN, mae'n bosib rhedeg sensor am flynyddoedd i ffwrdd o'r un batri. Dyna pam da ni'n mwya sydyn yn cy- wedi cyffroi efo LoRaWAN, sydd yn sefyll am Long Range Wireless Area Network. Dyna di ystyr LoRa, Long Range wan ydy Wireless Area Network, LoRa wan. Dyma rhai o'r rhesymau pam ydan ni yn gweld LoRa wan yn newid y rheolau, mae o'n game changer. Mae'n bosib cyfathrebu dros bellter, os ydy o'n glir, mae'n bosib cyfathrebu efo sensor i fyny rhyw ddeg, bymtheg milltir i ffwr. Mae gynnon ni gateways rwan yn Sir Fôn sydd yn cyfathrebu efo rhai yn Belfast. Mae hwnnw'n bach yn eithafol, ond ar y cyfan rywle rhyw deg a phymtheg milltir. Mae oes y batris yn hir ar y sensors, Mae cyfradd data yn addas, mae 'na pecynnau bach o data sy'n bosib ei gyfathrebu a wedyn ei dehongli i olygu be mae'n ei feddwl i ffermwyr. Mae o'n fforddiadwy, mae'n bosib ehangu fo'n sydyn iawn, mae bob gateway, a wrach fo rei chi 'di ffigro allan, y llun ar y cychwyn oedd gateway, neu porth, sydd yn taflu signal LoRa wan o gwmpas ffarm. Mae bosib ychwanegu sawl sensor i un porth, Yy ac hefyd mi welwch chi mewn eiliad ma' 'na fwy o byrth allan na dach chi dach chi feddwl felly ma' bosib dibynnu ar 'w'rach dau dri gateway os 'na un yn torri lawr ma' 'na bach o resilient gwydnwch yn y system yn cychwyn datblygu ac hefyd mae o mor ddo- ddiogel ac ma'n bosib i neud o achos ma'r data'n cael ei incryptio pryd ma'r sensor yn gyrru fo a cael ei encryptio pryd ma'n cael ei yrru nôl i'ch i'ch application i dehongli'r data. Felly dyna'r rhesymau. Dyma graff o ddangos rhwydwaith syml iawn. Felly cymerwch chi mae G yn sefydlu y y dynodi am gateway neu porth sef yr teclyn a lle mae o rŵan do chdi ydi. Mae o'n werth, mae hwnna'n werth 875 o bunnoedd. Yym felly os 'di rywun 'di rhedeg i ffwrdd peidiwch â phoeni dan ni 'di rhoi sensor arno fo fedra ni tracio fo lawr neu hi. Yym felly da chi gateway fan'na, mae bob Sgwâr coch yn golygu sensor, yn am nôd, yn iaith y tecis, i fi, rhywbeth eitha cyffredin fatha fi, sensor. Mae sensor yn siarad efo gateway, a mae gateway yn siarad efo rhyngrwyd. Yn fan'na mae gynna i enghraifft sy'n cael ei alw The Things Network, sef open source uh, system di hwnna, sy'n bosib i chi, fel person cyffredin, cael mynediad i'r sensor trwy'r we, trwy'r platform The Things Network. Os ywch chi i'w gwefan nhw, mae yna ddigon o wybodaeth ar gael. Yng Nghymru, dyma ni lle mae yna gateways neu pyrth sydd yn wedi cysylltu i'r Things Network. Os ydych chi'n geredigion, newyddion drwg dos am un, mi fyddwn ni yn newid hynny cyn bo hir. Dwi'n falch iawn o weld bod yna glystwr yn fanna, a mae yna waith da iawn mynd ymlaen yn ardal Gwynedd, Sir Fôn, Glyn Llifon, yn cael ei gefnogi gan y cynghorau sir ac grwpiau leader yn yr ardal yna. Ond, ar y gweill, mae yna waith wrth i cael ei wneud dros y ddau dri mis nesaf gan Gwion a Dewi a Cyswllt Ffermio sy'n mynd i osod porth um, Laura Wan ar bob ffarm arddangos yng Nghymru, sef 18 o ffermydd i gyd. A mae hynny'n mynd i agor y drws, dim yn unig i'r ffermydd yna rhoi sensors, ond warach i nifer o ffermydd sydd o gwmpas yr ardal. Felly dyma ni. O, oh, o'n i'n meddwl, sa'ch chi bod excited. Okay. Felly dyma beth mae hwn yn wneud ydy, hwn ydy y sylfaen y rhyngrwyd y pethau ar gyfer ffermio ar hyn o bryd. Mae hwn yn, uh, wedi leoli uwch ben y canolfan gwyddoniaeth yn Gyrwen. Felly Sir Fôn, wrth gwrs, sy'n llawer o fynyddoedd lle mae'r coverage yn eitha da. Felly dyma chi map yn fan'na yn dangos be 'di'r coverage ar hyn o bryd, a wnes i gyffwrdd efo Ffarm Glynllifon a ma' Rhodri Owen yr rheolwr y ffarm yma hefyd a mae o yn dda iawn am rh- siarad am enghreifftiau o be sy'n bosib ei wneud efo lora wan a dwi weld o yma heddiw yy a dyna ni Glynllifon yn fan'na. Felly ma' hwn yn rhoi rhyw syniad i chi o be 'di coverage y signal. Dyma ni, y bocs, y g- y porth neu'r gateway sydd yn taflu'r signal yy lora wan. A wedyn, yym, mae y gamp wedyn ydy ar ôl casglu'r data, mae gofyn trio gwneud rhywbeth defnyddiol efo fo, droi o wybodaeth sydd yn bosib i ffermwyr gwneud penderfyniadau. Mae gofyn cael rhyw fath o feddalwedd sydd yn cyfieithu neu'n configro ac yn de-codio y data i rywbeth sy'n golygu rhywbeth i ni. A dyna lle, mae'r, lle, lle da ni angen y techies i weithio efo ffermwyr. Felly, yn yr achos o Glyn Llifon, dyma chi dashfwrdd neu dashboard syml elfennol sydd yn dangos be di'r sensors sydd yn mesur tymheredd yr oergell sydd yn cadw'r vaccines, os angen gwagio'r bin, ydi'r giât 'di agor, ydi'r giât 'di cau. Felly, lot o waith, rhyw elfen o chwarae o gwmpas er mwyn dysgu symud ymlaen efo hyn. A dyma ni dashfwrdd bach mwy, efo fwy o fanylder yn rhoid y data mewn un lle. Felly, mi ydach chi yn gweld sefyllfa'n codi lle fydd ffermwyr efallai mewn dwy, tair, bedair blynedd yn gallu cael gwybodaeth yn gyfleus ar y ffôn symudol neu'r tabled er mwyn gwneud penderfyniadau a gwneud bywyd yn haws. Ar hyn o bryd, mae yna waith yn cael ei wneud i ddatblygu be da ni wedi alw'n dewin slurry, dwi'm yn siŵr am yr enw, y slurry wizard, dwi, fe rai' ni trêd-marcio hwnna efallai, ond y gwaith yn fan'na ydy Rhoi sensors allan ar gaeau i drio rhoi gwybodaeth i ffermwyr ydy'r amodau'n addas i roi slyri neu ddim. Rwan, dydy'r dydy dechnoleg yma ddim yn mynd i gymryd drosodd y gwaith o wneud penderfyniadau, mae rhaid i fod yn siŵr, fod yn ofalus efo hynny. Be mae'n mynd i wneud ydy wneud y penderfyniadau gobeithio yn benderfyniadau o safon gwell ac penderfyniadau mwy hwylus a mwy cyflym. Hefyd, efo rheolau slyri sydd ar y ffordd, fe fydd y sensors yma yn gallu cadw gwybodaeth fatha log Felly os ydy rhywun mewn bach o ddŵr poeth ryw dro, mae'n bosib dangos, dyma ni'r amodau, dyma'r amodau pryd wnes i roi slurry, mi wnes i gymryd bob cam posib ag yn realistig cyn rhoi y slurry ar y cae. Felly mae'r gwaith yma'n mynd ymlaen dros y ddwy, tair blynedd nesaf. Ac efallai wylwn ni hyn, dwi'm yn siŵr os da gwachod gemau rygbi ta be mae'r ogiau'n wneud, ond dwi'n meddwl wylwn ni fwy o hyn dros y blynyddoedd lle mae bobl wrach yn cael gwybodaeth ar yr iard o'r gateways a gwybodaeth real time ar y, ar y, ar y fan a'r lle. Felly, dyma ni'r sensors, dwi wedi bod yn sôn amdanyn nhw, a dyn nhw ddim yn edrych yn sexy iawn ac dyn nhw'n edrych yn pethau digon diflas. Bocs bach di hwnna sydd yn mesur tymheredd yr oergell, ac mae anodd meddwl fod hwnna'n mynd i allu wedd newid sut mae rhywun yn rheoli ffarm neu rheoli busnes. Mae 'na gwmni sydd rŵan yn datblygu'r sensors 'ma i roid mewn fridges, felly os dach chi efo caffi neu siop, gorfod cymryd tymeredd bob dydd, lot o amser yn mynd i hynny, wel dyma chi ffordd o arbad lot o gostau ac amser drwy gael un o hein wedi awtomeiddio, a hefyd roid alert i chi pryd ma'r tymeredd yn mynd yn rhy uchel neu rhy isel, dibynnu be dach chi'n chwilio amdano fo. Dyma chi sensor sydd yn mesur symudiad, gallu roid alert i chi pryd mae 'na rwbath yn symud, a dyma chi yy sensor sydd yn mesur. Be ydych chi'n feddwl mae hwn yn fesur? Sound, yeah, okay, makes sense, but uh, it uses ultrasonic radar, it's actually measuring height, so a distance. So be mae hwnna'n neud ydy taflu'r, dyma ni yr er actual uh, sensor efo hyn gan Dafydd o Menter Môn, A ti eisiau pasio fo rownd Dafydd? Da ni wedi tracio fo do? A wedyn be mae'n gwneud ydy taflu um, radar ac yn mesur faint pa mor sydyn mae'n dod yn ôl. Felly mae'n enghreifftiau hyn cael ei defnyddio rwan yn Parc Cenedlaethol Eryri i fesur um, uchder afon, rhoi dy hyn dan y bont, a mae bosib gweld reit ydy'r lefelau afon yn codi ac yn y blaen. A dydy yr application rhein mond yn cael eu cyfyngu gan un peth, sef yn dychymyg ni. A dwi'n meddwl, mae dda gweld cymaint yn gwrando, achos chi sy'n mynd i wneud hwn weithio, mae bob dim da ni wedi ddysgu, wedi dysgu gan bobl eraill. Mae gennym ni un sensor arall yn fanna hefyd. Sa rhywun gallu meddwl beth mae hwn yn fesur? Light? Na. Ah, good, good try. Quite close. Glaw, rên. Ia, so mae glaw yn mynd i fewn i hwnna, a mae yna fatha bwcad bach yn y gwylod, a bob tro mae hwnna'n symud drosodd, mae yna 2,000 o law wedi disgyn. Felly mae'n mesur sawl gwaith mae'r bwcad yn troi drosodd. Reit, tua diwedd y, y, y sgwrs, um, mae hwn newydd gael ei lawnsio yn y dyddiau dwytha, sef Gateway sydd yn rhedeg o paneli solar. Mae hwnna'n mynd i newid y gêm hefyd. Cwmni o'r enw Rees sydd yn gwneud hwnna, R-E-E-S, uh, R-E-E-C-E. Dyma ni lle mae'r demo ffarms, felly os da chi'n byw yn agos i un o'r ffermydd yma, mi fydd na rwan gateway yn eich cymuned chi. Ac er bach o bethau sydd yn y meddyliau ni rwan, sut da ni'n mynd i ddefnyddio hwn? Wel, mae gyd yn dibynnu ar y bobl, mae'r dechnoleg yna, mae hwn yn un o'r chydig newidiadau sydd o fewn yn dwylo ni. Fydra ni'n rheoli beth sy'n digwydd o Brexit, mae'n ddrwg yn ei dwi wedi dweud yr enw, ond mi fydra ni reoli beth sy'n digwydd o ran technoleg. A mae, mae hynny'n dwylo ni mewn ffordd. Mae rhaid ni fod yn barod am yr annisgwyl, achos bob tro da chi'n gwneud rhywbeth newydd, mae yna bethau annisgwyl yn digwydd. Dyma chi graff o gwmni fitness tracker yn ardal Chicago uh, yn dangos os oedd ei defnyddwyr nhw yn effro neu ddim. O 9 o gloch tan 9 o gloch bora. Fu yna dde ddiargryn yn yr ardal ac oeddwn yn siŵr iawn lle oedd y diargryn. A be oedd y cwmni yma'n gallu neud oedd, nath nhw'n sylwi argol o pawb yn deffro am dri gloch bore, ac oeddwn gallu pin pointio yn union lle oedd y diargryn o faint o bobl oedd wedi deffro. Felly dyna chi enghraifft dda o sud mae technoleg wedi cael ei ddatblygu i rywbeth ond yn ddefnyddiol i rywbeth arall, a dyna welwn ni, a fe rhaid ni fod yn barod ar gyfer hynny. Mae'n ddrwg gen i rhaid y fath air i fyny ar y sgrin a ddim roid o. I ddysgu, mae'n rhaid i ni ddysgu o'r methiannau, a mae yna nosweithiau yn ardal Denmarc, uh, neu yng ngwlad Denmarc, o'r enw bla bla bla. A pwrpas yr nosweithiau yma ydy lle mae bobl dod at ei gilydd i rannu, reit, dwi wedi gwneud hyn, ond nath am gweithio, er mwyn i ni drio dysgu'n gynt, felly mae'n rhaid ni drio profi beth sy'n be sy, be sy gallu gweithio a rhannu ein methiannau yn sydyn fel bod ni'n trio dysgu ac yn symud ymlaen yn sydyn. Dyma'n cyfrifoldeb ni gyd fan hyn heddiw ydy bod un o rhein, na llwyth o wybodaeth ar gael ar y farchna- yy ar y we o ran sut mae trio cael pobl efo ni i wneud y newidiadau yym digidol. Dydy o ddim yn gyffyrddus gwneud newidiadau, dan ni wrth fynd yn hŷn, dan ni'n fod yn llai anghyffyrddus. A peth pwysica fy marn i ydy hyn, os da chi'n gallu solfio'r broblem yna ma' lle fo gynna chi o, sut da chi'n cysylltu'r naw dot yna efo pedwar llinell sydd? Dyma ni sut. Da. Oce, okay, mae yna parti tric newydd i chi. A beth da ni wedi gorfod wneud yn fanna ydy meddwl tu allan y bocs. Lle beth sy'n rhaid ni gael ydy bach o greadigrwydd. Mae gynnon ni'r sensors, mae'r sensors yma'n gallu cael ei ddefnyddio bob math o sefyllfa. Mae Cyswllt Ffermio yn gallu cynnig help drwy ddod â grŵp bobl at ei gilydd, megis grwpiau agrosgop, i ddysgu am y dechnoleg efo'i gilydd. Fyswn i'n licio gweld grwpiau yn sefydlu o gwmpas y ffermydd arddangos. Mae EIP Wales yna i ddarparu adnoddau ariannol a cefnogaeth arbenigol i ffermwyr sydd eisiau datblygu treialon o'r technoleg yma ar ffermydd, a mae EIP Wales efo stondin drws nesaf. Mae 'da ni isio hefyd hybu mwy o gymysgu rhwng techies a ffermwyr. Dydan ni ddim fel pobl yn cymysgu'n dda efo techies a vice versa, felly 'da ni angen siarad mwy efo'n gilydd a dwi'n gwybod fod techies yn awchus yn awchu i ffeindio be 'di'r heriau sydd gan ffermio er mwyn dod i fyny efo datrysiadau gwahanol. Yn y Gogledd 'da ni'n lwcus iawn o gael yy rhwydwaith o'r North Wales Tech sydd yn cwrdd yn gyson i hacio, i ddod i fyny efo datrysiadau a dyna sydd raid i ni wneud fwy. Mae yna fwlch yn y farchnad ar gyfer darpariaeth rhyngrwyd, rhyngrwyd y pethau, ac am y tro cyntaf, fedra i ddatgan, mae yna ymdrechion ar y gweill i drio dod â criw at ei gilydd sydd yn gweithio llawn rydd, sydd yn ymddiddori yn y farchnad, i gynnig vehicle, gynnig ffordd i gefnogi a darparu gwasanaethau cefnogi i wneud yr gwasanaethau rhyngrwyd y pethau yn wir, ac enw'r corff yma neu'r cwmni yma fydd Cymru Digital. Mae o ar y gweill rwan cael ei ddatblygu achos ar hyn o bryd cybellaf a welwn ni does na neb yn cynnig y math yma o wasanaeth a mae na fydd na fawr fawr angen amdano fyswn i feddwl. Felly mi ma Cymru dot digital yn fyw ac yn darparu ambell i wasanaeth yn barod ond be swn i rili rili licio gweld ydi mwy o gwmnïa yn defnyddio y dechnoleg yma i greu gwasanaethau a meddalwedd yy i- sy'n bosib i werthu i ffermydd.